Hemmäňize salam dostlar, gowy mäde eleňiz, janyňyz sagmy, sagamana kawy işläp görsüňizmi? Warşawa şäherinden hemmäňize ýalkymly salam dostlar. Bu gün siz bilen e, çekýän wideolarymyň aşakda kommentariýada ýazypsyňyz, Pälwan Warşawa gelmek üçin, ýagny Polşa döwletine gelmek üçin näçe çykdaýjylar çykýar, nirä näme çykdaýjylar çykýar? Şo zatlar hakda wideo e, çekmekçi bolýan, çünki her kim ýazýarlar meň Instagram hasabyma. Pälwan gelmek üçin menden ýa pylan şirkede bardym iki müň dollar soradylar pylan şirket iki ýarym müň dollar aý müň ýarym dollar garaz ýany tüweleme käbir adamlar näme gelse diline aýdyp goýberýärler biziň türkmenlerem näme köp doganlarymyz dostlarymyz jigilerimiz ýany gelmek üçin elindäkije barjysyny bir çemçeläp ýygnanyny bir çanaklap çanaklap dökmek diýerler-ä bilýäňmi? Ýa şon ýala ket hemmesi barjasyny berýärler-de, ha. Ýani köp şirketlerem näme men hemmesi diýip aýdamok, köpüsi hem ýani aý şu zat ýa hakykatdan hem gitjek öýtýän, näme öýtýän diýip bilýäňmi? Gowy ynandyrýarlar, gürleýärler, ýok eýle biz öýtýäs, beýtýäs, zat etýäs diýip ýani etmeýän zatlaryna çenli aýtýarlar köp. Fly. Ýagny men bu diýýän zadym hemme şirketler üçin geçerli däl. Ýagny käbir şirketler üçin tam o şirketleriňem özlerem bilýändir öz ýagdaýlaryny, nägillikliklerini. Şoň üçin meň bu diýýän zadymy her kim öz üstüne alnyp oturmasyn. Eger-de meň diýýän zatlarym dogry bolsa, onda öz üstüňize alnyberiň arkaýyn problem ýok. Käbir şirketler size ýüzlenýär. Edýänlerem dogry ýagdaýda düşündirip, ýagny ýok şunyňyz şeýle şeýle diýip düşündirýän şirketler bar, eşitýän olaram. Hemmäňizede köp sagbolsun aýdýan. Adamlary aldamalyň. Hemmämizem şu taýt birki manat diýip pul lik gelýär, hemmädem geljeklerem birki manat diýip pul lik gelýär. Indi dostlar men kän gepi uzaltjekkä, birinji bilen başlamakam sizden ýekeje haýyştym bar, şu wideoma laýk, kommentariýa, kanalyma agza bolmadyk bolsaňyz Polşa döwletine gelmek üçin ýagny kanalyma agza boluň. Garaz-ýany we şuňa meňzeş zatlar. Agza bolmak, laýk goýmak, eýtmek-beýtmek siziň işiňiz, wideo çekmek meniň işim. Indi bilen. Ýöne kakata, guraýyn ştaýda maşynyň. Dostlar, ştaýda köprüniň üstünden geçip barýan bolýan ara. Sesim nemeräk eşdilip biler, şonuň üçin birazjyk şaýylan köpüs köprüden geçýänçäm ýöreýerin. Sakarda bir şeýle bir nemäni görkezeyim. Warşawa köçelerinden köpüs köçeler köprüden geçeýin. Ondan soňra hemme zady nokatma-nokat hemme zady düşündirjek size. Olar Warşawanyň şäheri, kän bir neme däl. Erbet ýerde gowy ýer. Ine, bu günem howamyzam ýuwaşjadan ýagyş ýagýarmy, nähili, gaty gowy howasy bar. Bärde AVM-ler zatlar bazar günleri işlänoklar, şonuň üçin bazar günleri dynç alynýar. Bizem bir parka ýöremäne çykdyk we size ýaňky aý içinalaky wideo çekmäne çykdym. Indi sesim gowy gelýär dälmi, indi eşidilýändir-ä. Ses gelenok aňyrdan. Dostlar, birinji oçur bärik gelmek üçin size gerekli zatlaryň biri prigleşeniýa. Prigleşeniýa gerek size. Ondan soňra ikinji oçur gerekli zatlaryň biri, ýok, şirketler diýýär ýa, hemme dokumenti özüňiz düzedip berýäňizmi diýip soraýarlar. O, klientler diýýär, şirketlere diýýärler. Aý, hawa, hemme zadam edýäs, eýtýäs, beýtýäs diýýärler. Indi ikinji gerekli zatlaryň biri sigorta, ýagny strahowka gerek. Üçünji gerekli zatlaryň biri hem, Siziň e-döwlet e-döwleti bilýänsiňiz Türkiýedäkiler hany has köp isleg bildirýärler. Şunya Polşa wideolary üçin ondan soň üçin e-döwletden ýaşaýan ýeriňiz barada hat çykartýaňyz, ýagny nüfusden hat çykartýaňyz, biram şo taýda sud bolmadygyňyz barada adlisijil diýip bir zat bar. Ýagny onam şony e-döwletden çykartýaňyz. Ýagny bärde hiç elek üýtgeşik zat ýok. Ýok bank hasabyňda Pylança man pul bolmalymyş, görkezmelimiş, ýaşaýandyň bardy hat eýledir, beýledir. Ýok, ol ýaly zatlar gerek ýa. Ýani men özüm bärik ine öz dostum geldi. Şolara men şeýdip kömek etdim men gelen dostlaryma. Ana ýakyn dostlaryma. Ana şonda men näme etdim? Ýa-da bolmasa başga gelenler hem bar. Şolardan hem sorap edýän, näme görkezdiňiz zat diýip, ýani Ýok hiç zadam gerek ýa şo ýanky aýdýan zatlam gerekli men bu zatlary nesip bolsa aşakda wideoň aşagynda açyklamasynda ýazyp geçer we ýene bir gerekli zatlaryň biri näme diýdik priglaşeniýa ondan soňra strahowka üçünji gerek zatlaryň üç we dördem ýaň ýaşaýan ýeriň bardy hat we şol ondan soňra biram şo taýda kimligiňiziň fotokopisi pasportyňyzyň fotokopisi

Indi ýene bir düşünmeýän ýerleri başlady köp ildeşlerimiziň. Meň diýýär kimligim diýýär nemeden diýýär. Istanbuldan diýýär. Men Ankaradan tabşyryp bilerinmi diýýär. Ýok, sen Ankaradan tabşyryp bilmersiň. Eger-de seniň kimligiň, ýani buny VFS Global-yň öz saýtyna, resmi saýtyna giren wagtyňyzda şo taýda görersiňiz. Eger-de sen, mysal berýän, kimligiň Adanadan, Kaýseriden alan bolsaňyz, onda siz neme Ýurtdan tabşyrma, Adanadan tabşyrma, ony bagyşlaň, Ankaradan tabşyrmaly bolýaňyz. Eger-de siz kimligiňizi Istanbul ýa-da Istanbulyň şäher ýakynyndaky şäherlerden alan bolsaňyz, onda siz Istanbuldan tabşyrmaly bolýaňyz. Ol hem ýörite kartada görkezilen. Men o kartany VPS Global-yň resmi saýtynda bar. Ýagny esasan adamlaryň ýagny kimlikleri Adana bilen Istan o neme Ankara bilen Istanbuldan. Şoň üçin ýagny hemmäňkam birmika diýip bilýän. Şoň üçin esasy şol ýagny. Ol bir kyn mesele däl. Indi dostlar, indi men size şu zatlar üçin näçe çykdaýjy çykýanyny aýtjak. Asyl çykdaýjy çykýar. Ýagny şondan başga bir köpük Çyk deýji çykanok, ynanaýyň. Hany, eger-de meň diýýän zatlamdan daşary ýekeje manat artykmaç çyk deýji çykýan bolsa, haýsy şirket size, ýok, oňa pylança berýäs, ýok, muňa pylança berýäs diýip, ýagny ýekeje köpük çyk deýji çykýan bolsa, gelsin, ýöne meň bilen ýutub kanalymda men göni ýaýlym edin, sizi ynandyrýa, hawa, gelsin, meni ynandyrsyn, meň diýýän zatlamdan daşary çykýan bolsa. Ondan soňra, indi, Bärde aslynda priglaşeniýe alnanda öz bahasy, meselem meň bärde bir firmam bar, meň öz firmam bar bolsa, şuň bahasy ýüz zlot, ýagny ýüz zlot diýmem gidetor otuz dollar ýalaky, kän bir üýtgeşik neme ýok bärde demlaý, ullakan bir baha ýokdary, ýöne näme etýärler bärde, Bärde siz nirä gelseňiz geliň hemme ýerde kimler bar bärde ukrainler bar ondan soň şoň içindäki meselem firmaň o ullakan ullakan firmalar bular ýani özleri gidip seň bilen meň bilen gürleşjek adamlar ýok bu taýdala ýani ýöne olaň ýörite işgärleri bar zatlary bar ýani gepiň gysgasy şolar näme edýär şul işleri alyp barýançylar bolýar olaram näme etýär gidertde şotady kimisi ýüz dollardan satýar prigleşeniýäni kimisi iki ýüz dollardan satýarlar. Garaz ýany şunýalaky, şunýalaky, şunýalaky, şunýalaky. Ondan soňra, ýöne esasan men bärde eşdişime görä dilden dile ondan mundan eşdişime potolok bäş ýüz dollar bahasy prigleşenýaň bahasy. Potolok bäş ýüz dollar. Hiç bir adam ýani diýişim ýalaky elden ele geçýär dostlar. Meselem häzir men bärde bilemok-a dogry dämi? Men gidýän mysal berýän ine eee Dawutdan aldym diýeli. Dawut bärde bir sany firma bilen gürleşipdir, ýene edipdir. Firma Dawuta ýüz dollar dönýär. Dawut getirip maňa ony iki ýüz dollara satýar. Ýene biri maňa bir zat diýýär. Menem gidip ondan soňra kim diýeli, döwlete üç ýüz dollara satýan. Döwletem gitýärdi klientlere. Aý 500 dollar, 600 dollar, 700 dollar her näçe şony alyp gidýär. Bärde maksimum çykýan pul prigleşeniýe üçin 500 dollar. Ondan artykmaç hiç ilegimde. Be, liboy yerik barsaňyz baraň ha. 500 dollardan hani gymmat pirkleşende yok berde. Kim näme diýýäni da uje e, nemes ondan aňyrsy öz ynsana görä goýlup gitýän pullar o zatlar. Ondan soňra e, Indi bäş ýüz dollar priglaşeniýa çykdymy? Strahowkaň bahasy, men şu pullar hemmesini maksimalny bahadan aýtýan, strahowkaň bahasy ýüz elli dollar. Ol hem taýam strahowkaň sigortaň ýüzünde ýazýar näçe dollarlygyny. Ol hem ýani maksimalny, maksimalny bahadan aýdýan men size ýüz elli dollar. Ondan köp çykanok. Şondan kim çykýan bolsa, gelsin meni ynandyrsyn. Men çünki bärden siziň hem sigortalaryňyz özem nemeden bolmaly. Polşadan kesilen bolmaly çünki men öňki otkaz alýanlardan sorap idemde şolar aýtdyl any Türkiýeden sigorta kesdirenler bar ýani şo taýy geçerli bolanok o sigortaň özi şu taýdan geçe Polşa hökümetiniňki bolmaly ondan soňra ýene bir zat sigortany bärden diýdik sigorta üçin ony bärden hökmany suratda onlaýyn bir ýagdaýda uratmana hiç çilek ýa neme ellen uratmagyň orginal peçatat hökmanda. Taýam muny şirketden gözlärem bilýändirler sigortany nemetseň bolýa internediň üstünden bärde meselem maňa haýyşt edýäň men alýan gönme saňa ugratýan internediň üstünden watsapdan ýa meýilden ýany diýjek bolýarym şon ýalaky bolýa ol bir indi prigleşenýaň bahasy bäş ýüz dollar diýdik ýüz elli dollar strahowka diýdik alty ýüz elli dollar boldy şo taýda ýüz dollar ýany ýüz dollarmy ýüz on bäş dollar diýýä ony taýam siz özüňiz tölýäňiz şo taýda VFS Global-a baraňyzda, VFS Global-a baraňyzda şo taýda özüňiz şonuň içinde töleýäňiz ony. Ýagny maksimum 100 dollarmy, 115 dollarmy şon ýalaky. Ýagny gepiň nusgasy men 100 dollar diýip aljak ortaça. Awa, ol kargo bilen geçmez. Her nese maksimalny bahadan 100 dollar etdi size näçe boldy indi? Näçe boldy? Obşi 650, olam 100, ýagny 750 dollar Nemäňiz ba? Ýedi ýüz elli dollar, ýagny diýjek bolýan maksimalny aýdylanda, maksimalny ýedi ýüz elli dollar çykdaýjy bolýar. Belki ýagny arzanyrak alýan bolsaň, ýene etýän bolsaňyz ýagny onda başga has arzanyragy hem neme edip bilersiňiz ýagny alyp bilersiňiz. Şu tarapa gidäýeli. Ondan soňra ol owalda, ondan soňra dostlar, ýöne şeýle bir zat bar indi. Sigortany, men priglaşeniýaň bahasy bäş ýüz dollar diýdim-ä, hä. Bärde şeýle bir zat bar-da, hä. E, şindi ne, o, indi bular näme üçin otkaz alýarlar? Men şo barada aýdyp geçmekçi. Otkaz almalarynyň sebäpleri bärde e, men eşdişýän näni gulakdan gulaga welin eşdişilýär. Sizem eşdişýäňiz, pylanyň wizasy otkaz aldy, eýle boldy, beýle boldy zat diýip. Bä, menem eşdýän bärde. Menem hany bärde Warşawada bolanym üçin ýa-da bolmasa şu taýdaky o köp, ýagny Türkiýede men şirket diýip oturan köp oglanlary tanýan, şolaň nireden priglešeniýa alýanlaryny hem bilýän, kimiň ugradýanyny hem bilýän. Men Aý, gidetany hemmesi diýjekkä bir elli prosent ýa-da kyrk prosent oglanlary tanaýan ýa-da bolmasa gulakdan eşitme, ýagny şonýa tanap bilýän. Birem şokolad fabrika diýip eşitdim men köp ýerden de şokolad fabrika ýok bärde onam aýdaýyn. Baram bolsa nemedir ýa on ýalak zat ýokdur. Eger baram bolsa kim işleýän bolsa menä görmedim işläp ýören ýa-da şol şokolad fabrika bilen ýany gelen adam görmedim. Ba bolsaňyz meň bilen gaýrat edip habarlaşyň. Şo firma gitjek, men şo taýyny wideo çekjek, şu taýda ildeşlerimiz bilen paýlaşjak. Gaty köp şo şokolad fabrikadan neme sorýarlar. Şunya şeýlemi keni beýle eken zat ýaly ol ýa zat geçdimi. Gepiň gysgasy dostlar. Indi şo taýda bärde ýasama oňarýarlar, ýasama oňarýarlar. Meselem meni men öz adyma diýeli türkmen diýip bir sanak men özüme firma açdym diýeli. Dogrymy? Ondan sonra öz adyma Päwlan Muhammet ýerdi fun adyny. Menem gitdim Mehmet Planifa, Plan Planifa bir sanaky neme çykaryp berýän bärden prigleşeniýe çykaryp berýän dogrymy ondan sonra men bärdäki şu wagt bolýan zatlary göräýiňde ha men şeýdip gidýände aşyr uratýan ha mysal beren aşyryňam dosty Dawut dogrudan onda Dawuda me birini tapýa olam uratjak hanyýa şoň diýä prigleşeniýesiniň suratyny uratýa uratýalara prigleşeniýede ýekeje gitjikge bir şotaýda gitjikge kiçijek bir ara san bardyr ýokarjygynda prigleşeniýe Kiçijek bir sanna şo nomeri alýarlar. Edil şo bir zat. Aslynda prigleşeniýe aşyr üçin çykan, ýöne muny Dawut görýär, hemme zadyny kopýalaýar, özi şo nomerine çen ýazýar. Edil şon ýaly edip çykarýar-da, gidýär aňryk WPS Global-a, barýar dokumentlerini çykaryp. Bul adam otkaz alýar. Näme üçin? Çünki şuny aýdaýyn men size, eger-de size bir firma prigleşeniýe ugradýan bolsa, dogry dälmi, şo firmadan, Konsullysykdan jaň edip soraýarlar. Meselem ine, sen diýýär, Mämmede aşyra guwanjym plana, plana ýany sen on sany prigleşeniýe çykarypsyň diýýär. Sen şol adamlary hakykatdan hem garaşýaňmy diýip soraýarlar. Jaň edip firmaň eýesine soraýarlar. Şol howwa diýsa onda ane siziň ýenedem şol firmaň ondan sonra hasaplaryna seretýärler. Bu firma bolýar bärde nalog töläpdirmi, tölemändirmi o zatlaryna dem seretýärler. Düşündiňizmi? Hany eger-de nalog töleme, ýöne şeýle açylan firmalar bolsa, hä, hiçlik ýagdaýda nalog tölenmedik bolsa, onda sen koneşne seň munyňa neme bermezler, wiza berenoklar, näme üçin bersinler? Ýani hiçlik ýagdaýda döwlete peýdasy gel degmändir. Bu firma näme üçin ondan aňyrdan saňa konsulustlyk wiza bassyn seň munyňa? Ýani ýok şon ýalak zatlar. Şon ýalak bolany üçin hem ýara siz otkaz alyp durarsyňyz. Ondan soňra ýene-de köp eşitýän zatlarymyň biri Onýalak zatlar bir eşitýän. Hä, ondan soňra şuny aýdyn bärde firma açmak üçin meselem häzir men gidik ederin men öz adyma bir sany firma açyp bilýän. Hiç hili problema däl. Ýöne men häzir edil orginal peçatly ýagdaýdam Pälwanyň adyndan size priglaşeniýa barar. Orginal peçatly diýip la hä. Ýöne şoňa wiza basmazar. Näme üçin wiza basmazar? Men onam aýdyn size. Eger-de men şu taýda döwlete nalog töleýän bolsam hä, Ine şu döwlete bir zatlar gider çykdaýjy ol ne ony etdim buny etdim zat dikdany görkezýän bolsam döwlete nalog tölýän bolsa onda pažalsta siziň wizaňyz basylar hakykatdan işläp duran şirketde bärik gelýärler ondan mundan de meň şul aýdan zatlamdan eşitişýärler zat diýerler gidýärlerde maşennikler şirket açmak bilen bolýarlar öz adyndan uradan bolýarlar ine öz adymdan eýle beýle näme näme Ondan sonra koneşne ol adam bärde işlänok zat edenok yani nädip siz on o viza batsyn size hökümet diýär ki polş polşa hökümet diýär ki eger de diýär şul adamyň diýär bize diýär bir peýdasy bar bolsa diýär ha onda pažalsta diýär nalogyny tölän bolsa men saňa berjek diýär peýdasy degmeýän adam yani hiç ýerde dem gerek ýa bärde dem peýdasy degmeýän adam bolsa gerek ýa ondan sonra şu taýda nädir 500 dollar maksimum maksimum 500 dollara bärdip firma açyp bolýar ha Ondan sonra şo firmadanam oglanlar ugratýarlar gidip Ukrainaň adyna firma açýarlar. Meselem Ukrainaň adyna ýa-da Belarusaň adyna bir firma açýarlar. Ondan sonra gidýärler dymyr. Aý bir 20 sanak ýaly priglaşeniýe çykartýarlar bu galaý. Ondan mundan üýşürip zat edişdir. Priglaşeniýaň bahasam bir atja men 200 dollar diýýärler. Ha 200 dollara priglaşeniýe çykaryp berýärler. Onuň näçe bolýar indi? 10 sanak adamyň 2000 dollar bolýarmy? Yo, on, on adamyň iki müň dollar bolýa, ýigrimi adamyň dört müň dollar bolýa, bäş ýüz dollara firma açýalar gidip, ondan soň oňam muňam neme satýalar, prigleşeniýe satýalar iki ýüz dollardan neme. Han onda şol nädip wiza alýamyşyna maňa görkeziň şony. Näme üçin wiza, nädip wiza alýa? Hawa, hiç çilek o taýda. Ýasama adam däl, hiç zadam däl. Hiç çilek ýa-da hiç zat ýok. Hemme zat ofisialny. Diýşim ýaly, döwlete nalog tölenmeýän bolsa, onda siz alyp bilmeýäňiz. Hä, ýene bir zat da ine, men bärde uly firmalaram bilýän. Hä, olardanam, olardanam ýa-da nalog töläp oturan firmalaram bar. Hä, olardanam atkaz alýanlar bar. Ýok däl. Eger-de sen häzir wizaň näme üçin çykanok, näme üçin biz şuny ýaly atkaz, diňe ol sebäplerden dä, ýöne men size bolýan, bärdäki bolup geçýän situasiýalar bolýar, men eşitişýän zat hem, men size munam paýlaşýan. Sen bärde ullakan firma bolaý, şonda-da, köplenç bu wiza berme işi, bu şirketleriň elindäki zat dä. Kim men garantiýa berýän diýse, kim nämä garantiýa berýän diýen bolsa, o firma size ýalan sözýär, ynanaýyň. Çünki men bärde gezip ýören ýönekeýje bir adam, Werştaýdaky gezip ýören adam, men içinde gezip ýörenimiz üçin, ýani görýän zatlarymdan mysal berýän-dä, hä. Ýok, ine aňyrda Türkmen aga näme biri odanlyrak geplese zat etse bir söze çeperrak bolsa zat bolsa ynanaýýalarda. Nägilek ynandyrýalak. Ýok ýa aňyrda jigim okap ýör, dostum okap ýör, inim okap ýör, ýegenim okap ýör, ýa işläp ýör şo taýynda şoň öz firmasyn inze. Ew, bir zat aýdaýynmy size? Şu taýda ine sen işlemänä gelýän adamlary görýänä hä? Şu taýdaky işlenýän işlerde hany Polşa döwletiniň raýatyndan baramasa ýetdik olaram gowy ýerinde işleýärler wara şu taýdak gelýän size barýan prigleşenýeler şu taýdak şularyň öz raýaty işlänok şu taýdaky işlenýän işler hany iň o ýa ukrainler işleýär bärdela olaram bilýänsiňiz ýani garyn noýsa ýa biram şunsyň içgin tapsa köpüsi ýani men hemmesi diýip aýdamy Ýani şon ýalak, diňe şon ýalaklar işleýärler. Öz raýaty hiç çilek ýagdaýda işleýän men görmedim. Öz raýaty Hani kafede işleýärler, ýa da bolmasa şon ýalak bir firmada zatadam işleýän bolsalar, men gowja bir ýerde oturýarlar. Ýa şo taýda müdirdir, ýa ýene bir zatdyr. Ýani sen bilen deň derejede hem işlänoklar. Ondan soňra ýene köp soralýan soraglaryň biri hökmany suratda orsça bilýärlermi diýip sorýarlar. Ýok, orsça nähillek ýagdaýda bilýärler. seniň barýan firmaňda diýşim ýaly ukrainler köp, belaruslar köp, ýa-da bolmasa Georgiýa, e, Tbilis, nirä bolýar şu? Gruziýa, gruziýankylar köp. Hä. Olaryň hem hemmesi orsça bilýärler. Onda siziň e, baş e, üstüňizdäki başyňyz hem hani e, orslar neme şon ýalak bolýarlar. Hani şoň üçin siziň işlejek ýeriňizde orsça şolar bilýärler. Ýöne öz halky hiç çilek ýagdaýda orsça geplänoklar. Wokzalda zatda köplenç gepleýärler. O taýda-da müreti orsça bilýän adamlar goýýarlar. Ýagny diýjek bolýan zadym, orsça bilenoklar. Ýöne işlän ýeriňizde bar, siz orsça bilseňiz ýeterli. Köp ýerde öz işiňizi görýäňiz. Öz dilleri polýakça, ondan soňra iňlis dili bilseň, uly şäherlerde işgär ýa bärdäki ýaşlar gürleýär iňlisçe ýöne kän garrylar gürlänok. Warşawada köp adam iňlisçe düşünýär ýöne. Ondan soňra ýene aýdylmadyk bir zat. Hä, indi ýaňky ýerde galypdym men. Kim men garantiýa berýän diýse, şol adamdan uzak duruň. Sebäp diýseňiz, biz bärde bir näme işläp ýören bir şahys, gezip ýören bir şahys, biz bunuň ýurdundan ullakan konsuloslyk, Polşa hökümetiniň konsuloslygy senden o, seň berjek 100 dollaryň ýa 200 dollar senden pul almaýar. Men ýaly, sen ýalak adamlar bilen hem, menem bar şol adamlaryň içinde. Men ýaly adamlar bilen gürleşmeýärlerem. Ýagny siz ondan-mundan nädip bizi gözläp tapýan bolsaňyz, hä? Meselem, o şu şirketleri gözläp tapýan bolsaňyz, ondan-mundan işte edil size bärde şu prigleşeniýe uratýan adam Polşanyň içindäki. Şol adamam bärde ondan-mundan sorap idap zat edip, hany şonýalak ýagdaýda size prigleşeniýe uradylýar. Ýagny köp gepleýän düşünýän bolýan ýöne men türkmenler bar, gaty erbet sokulýarlar, allanýarlar. şu zatlar men allanmasynlar diýip bara men şoň üçin men şu wideony çekýän şu taýda näme bolup geçýär men şo zatlary çekýän ilk başynda da aýdypdym ýedi ýüz elli dollar diýdim maksimum çykýan çykdaý jylaý maksimum çykýan çykdaý ýedi ýüz elli dollar diýip aýdypdym egerde ho käbirler bar iki müň üç müň dollar diýip aýtýarlar hä şu mat bfs globaldan hem randewu alyp bolanok men oňam wideosyny çekjek näme üçin bolýanyny O zatlar nesip bolsa indiki wideolarymda çekjek. Başga-da näme soraglaryňyz bolsa kommentariýaň aşagynda ýazyň, belläň. Eger-de kim size haýsy şirket, a, näme üçin garanti diýýär, bir jumut onam aýdyp geçeýin men size. Garoçem, aý bir-iki sanak adamyň dokumentini dogry ýagdaýda düzetýärler. O gerek, bu gerek, ýagny şol nemeleri düzetýärler. Ondan soňra, eee, ol adamyň näme nesibesine, eee, wideosyny nemesi çykýar, wizasy çykýar. Ondan soradam nämede, Aý, ýok, men garany töreýän, ine, men pylanynam urutdym, onam urutdym. Hiç kim, hiç çilek ýagdaýda konsuluslyk bilen bir-bir gürleşýän adam ýok. Ýok, men eşidemok. Eger-de men eşidemok şol adamy, gün garany töreýän çözem men eşidemok. Prosta, ine, şirketleriň edýän zatlary size dogry dokumentleriňizi düzedip berýärler. O tat düzedip-düzetmez ýaly hem zat ýok. Ýaňky sanan zatlam gerek. Buny siz özüňizem edip bilersiňiz. Nesip bolsa men indiki wideolarymda bäri aeroportdan nädip gelinýä, bärde nirde galmaly iň arzan bahasy üçin ýa türkmene bir ýakynrak bir wideo olaram çekjek nesip bolsa. Inşallasa siziň üçin edýän hemme zadylaý. Inşallasa näme üçin edýän sokulmasyn ol şu türkmen pagyrlaý. Nirä barsaň özüňki sokýa ho, özüňki sokýa. Başga hiç hiç kim edýän zat edenok. Özüňkiden çykýa näme çyksalaý. Hany men şuny diýýän, ýedi ýüz elli dollar diýýädimi, ha? Koneçna, o oturan adamlaram hany neme edýärler, arenda tölýärler, eýtýärler, beýtýärler. Olaram peýda görmeli, olaram neme däl, hany şeýle ýerden pul gelip durana, ýöne azajyk ýagdaýy bilen aýdyň. Ýa-da bolmasa, nirä näme çykýan bolsa, men pylan zatdan şunça manat gazanýan diýip, özi näçe alýan bolsa, aýt agam, aýdyň agam, aýdyň ho. Ýagny neme gerek? Ýa sen çagam şu türkmen baýryňa iş bitsede ha indi meňem bir işim bitirip berde şol ak ýürekden çykarybam berýälerow şo puly. Ýöne nirä näme çykýany aýdyň. Bular bilenoklar ol eýdýä bul beýdýä. Intäk ýene men beýleki wideolarymda köp zat aýdyp geçjek nesip bolsada. Ýöne nesip bolsa onam beýleki wideonam iki üç gün soň çekjek. Egerde şu wideoň aşagynda meň aýdyp geçmedik näme zadym bar bolsa şu zatlar barada komentariýada ýazyň. dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Ýani görkeziň şu wideony. Eger-de kim garanti berýän, eýtýän, beýtýän diýip gürleýän şirket bar bolsa, sizi ynanan, sizi ynandyrypdyr, maladis diýýän, gelsin meni ynandyrsyn. Geliň üýşüp bilelikde ýutubda efir açalyň, meni ynandyrsyn. Ýani şonýalaky meň diýjek zatlarym. Onda näme?